go hello viewers welcome back to my program zita rangu ndinonzi barbara barbara anotaura nezvemarelationships akasiyana siyana angave pakati pemuroora naamwene atakanyanya kujaira e, shamwari neshamwari e, sisi nasisi hanzvadzi nehanzvadzi marelationships akaita saiwayo asi nhasi unoyu ndichange ndida kutaura nenyaya ye uh, the traditional way of marriage in zimbabwe kuvarudzi vechishona saka nhasi munyaya iyi ndichange ndichifamba nabeven iye achange achititsanangurira kuti zvinombofamba sei panozonzi nhasi e, musikana uyu akunzi mudzimai wemunhu e, mukomana uyu akunzi murume wemunhu ndo patinoda kuti timboongorora kuti zvinotangira pai beven achitibatsira achitirondedzera kuti zvinombofamba sei beven welcome to my program Thank you Barbara. Uh, Bevan, um, tiri kunyanya kuona mazuva anaya e, pane pari kuzoitwa madna test vakadzi vakawanda vari kubuda vachinzi mwana uyu haasi wemurume uyu waari kugara naye e, toda kuti mumbotirondedzerawo kuti ndinoona kuti zvinenge zvine kumwe kunhu kwazvinenge zvinenge zvabvira e, like kuti pamwe mukadzi anogona ngaroora aroorwa nemurume waasingadi kana kuti murume ari kuroora mukadzi waasingadi imbotibatsirai muchitionesawo ipapo kuti ha zvinombofamba sei kuti zvizoita sei zvine maeffects here in future zvekuroora munhu kana kuroorwa nemunhu waunenge usingadi wausingafariri arona Hey, thank you for inviting me to your program. I think it's going to help a lot of people to understand kuti kunotangira relationship zvevanhu kune impact kufuture yerelationship iyoyo vakuru vedu vaiti rooranai vematongo chinhu ichi chinoaplayika kwete kuvanhu vechishona vekuzimbabwe vega asi generally kumabandu speaking people tine tsika dzakada kufanana kubva kuno kusouth africa zimbabwe vana botswana tichikwidza kusvika tasvika kunoana kenya uko Tsika dzedu zhinji dzaive dzakafanana, tingasiyane apo nepapo, asi pazhinji pacho pakada kufanana. Saka chinoitika ndechekuti kuroorana vematongo hazvirevi kuti kana uchibva kwachirumhanzu iwe uchigara kuharare kana kuti letse unogara kubudiriro ndokwawakaberekerwa ndokwawakakurira hautombozivani nevanhu vekwachirumanzi wobva wadzokera ikoko unoona musikana wepamwe pamba e, pa, pamanext door kana wemumaraini wototi ndiye wematongo aireho wobva watoti ndakutoroora nokuti chinonetsa ndechekuti musikana uyu haumuzivi kuroorana wematongo chaiko kunoreva kuti unoroorana nemunhu waunonyatsokuziva kuti mhuri yavo yakamira sei iye munhu wacho uchimunzwisisa kuti munhu uyu akamira sei nekuti chinhu chiri kunyanya kuita kuti marelationships azosvika pamataura pekuti eh, munhu anoroora munhu waasingadi kana kuroorwa nemunhu waasingadi ndechekuti vanhu vanongosangana kana kuti pamore kana kuti mukombi kana kuti mumushikashika otongoti musikana uyo akanaka ndatomuda kwakutoti ndakutonoroora kana kutoti vatongopfimbana sa ipapo kwakutoti handei kumba kwangu kwakutosvika kuya kuya kwakutorara vese mumwe otozoya manje akuti ndaane nhumbu umwe otaiwa ah, ina handisi redi kuti ndiite baba saka relationship ikatanga yakadaro otombodzingwa musikana uya onzi handisi kukuda eh, handisati ndaa redi ozonoyana ana tete vake vomanikidza mukomana uya kuti aiwa nhumbu ndayako tora mukadzi wako relationship iyo inenge yatanga pawrong footing because patoita kakurambana vanhu vasati vatombotanga kugara vese saka panosanganirana vanhu vachitanga kudanana pane influence pafuture yavo nekuti kana mangosangana motongonopanana nhumbu pamwe matongoenda muloji motonorara mese imomo uyo otozouya a ah, pamwe hatozivi kuti unogarepi wakutozoti ah, ndakanzwa kuti anogara kuchitungwiza ozongosvika kuchitungwiza kuyo hapana paungazive kuti ungasvike here wongomira kana pasend maris wodaidzira kuti pane mukomana anonzi wotenda here pano muno muchitungwiza hazvizoiti saka toti munhu aziva zvake kuti mukomana wangu ndinhinge anogara pakati but asina zvakawanda zvaanoziva pamusoro pemunhu iyeyo ane zvinhu zvaanozoenda achidiscover kana kuri kwokuti vagara vese unogona kuroora chipoko pane nyaya dzakawanda dzatakanzwa dzemunhu akadanana nechipoko kana kuti akadanana nemunhu ane chimwe chirwere chisingarapiki iye asingazvizivi kana kutoti mukadzi aroorwa nemukomana uyu akasiya auraya murume kwaakabva but nenyaya yekuti mukomana uyu anenge asingazivi nezvepamusoro pemusikana uyu anongototi ndavana musikana akanaka otoroora in fact not kuroora nekuti tsika dzedu dzepachishona dzekuroora eh, dzinosanganisira kutizirwa chero usina chawabvisa unofanira kuzonoformaliza kuti uzikanwa kuti ndiwe une mwana wevanhu but vanhu mumaraini vanenge vachitonga kuti vakaroora saka dzimwe nguva kutizirwa ikoko itori tsika yekuroora saka kare kwanga kuine tsika dzakati wandei dzimwe dzisasapractiswe dzatoo mhosva semusengabere mazuva ano yatoo mhosva but kutizirwa kuchiri kuitwa kuchaya mapoto kuchiri kutoitwa but munhu ari mukadzi ari kuchaya mapoto anotongonzi mainhingi achidaidzwa nezita remurume paari kuchaya mapoto ipapo chero zvisina kuformalizwa vamwe vakadzi vanosvika 20 years achingogara nemurume asina kumbonobvisirwa tsvakirai kuno asi achitongonzi mainhingi achitori nevana ipapo okay begeni bokubata ipapo nebokubata ipapo beven Eh, uri kutaura pamusoro pekuti musengabere hauchabvumidzwe yes okay zvii zvaimboitwa pamusengabere zvakasaka kuti zvisabvu musengabere yanga itori tsika yekumbunyikidza mwanasikana waunenge wachiwa kana kuti waunenge wada uchiziva kuti handidi womutakura neshamwari dzako unongomutaimira aenda kana kutsime kana kuhuni womubata momubata neshamwari dzako momutakura moenda naye unosvika wopfigirwa mumba orarwa naye nemukomana ari kumuda uya akagara kana a week or two haachakwanisi kudzokera kumba kwavo nekuti vanhu vekumba kwavo vanenge vachitomutsvaga kuti aripi zvino mazuva ano ukazviita unenge watoita rape one two unenge waita kidnapping nekuti watora munhu nechisimba asingade hama dzake dziri kutomutsvaga dzinotonofaila missing person report saka two wabva wamurepa kuti aite nhumbu but kare yanga iri acceptable way yekuti vanhu vanoroorana kana wazobuda imomo hama vanhu vakaziva kuti unenge washata kana kuti watobviswa umhandara wochi hama dziya dziya dzako dzochienda manje kuhama dzemusikana dzonotaura kuti ah zvamakashaya mwana tisi takamutora otonzi vatoroorana saka musikana aroorwa nemunhu wekuti under normal circumstances anga asingambobvumi kudanana nemunhu iyeyo but ambunyikidzwa ashandisirwa chisimba kuti aroorane nemunhu iyoyo tsika iyoyoyo yaigona kuitwa nevarume nekuti vamwe vanogona kusaziva kuti yanga isingangoitirwe vakadzi chete varume vaiitirwawo tsika iyoyo but tsika iyoyo inonzi kuganha kuganha ndekokuti musikana akanga aonawo mukomana waari kudawo achiva kuti jaya iri ndarida iri kana kuti murume wemunhu uyu ndamuda pa ndanoita mukadzi wechipiri ipapa anoenda unogara pamadota makuseni panomuka vanhu vachitsvaira woona paine mukadzi akagara pamadota akazvivhara kumeso uyo manje zvanga zvitori serious because waitonzi wapuhwa nevadzimu saka haubvumidzwe kumuramba kuti ibva panoenda kana kuti chii kana watoona mukadzi agana ari kunzi abva kuvadzimu iwewe haubvumirwe kuti uti handidi saka chero chiri chipurunyenye wakanga usina option yekuti uti handidi Eh, saka chero iri mvana chero chi munhu anenge achiva mukadzi achiva mumwe murume anokwanisa kutongoenda onogara pamadota otonzi wato mukadzi wepano wotomutora uchida usingadiwe murume saka yanga isingori tsika inodzvanyirira vakadzi chete kumusengabere kugana kwaidzvanyirirawo varume unoroora munhu wausingadi ya itsika yanga yakaoma asi i think pachinge pasina mutemo kune vamwe vanhu vaigona kunge pamwe vachida because eh, ndiri kuona kuti pakuroorwa nekuroora semubvunzo wandambotaura kuti kune nyaya ndambotaura kuti kune vamwe vanenge vanoroorwa nevamwe vanhu vanenge vasingadi saka ndofunga vakawanda kunze uko i think munogona kufarira tsika iyi yekuti yekugana i think munogona kuifarira because tinoona kuti e, pamwe vamwe kutosa roorwa kwavanoita nemunhu wavari kuda e, inyaya inenge inobata yatinozivira atinoita ndeyekuti murume ndiye anotanga kutaurira mukadzi kuti inini ndiri kukuda hmm. asi hazvisi zvinhu zvinogamuchirika kana mukadzi akazviita siya zvamukutaura ndozvaitika patsika yekugana saka hmm. i think tsika iyoyoyo kuvakadzi ah, i think it was a bonus kuvakadzi ndifunga vaigona kumbofara dai nhasi yanga iri kuitwa mataura zvakanaka kuti E, patsika dzedu vanhu vazhinji vanofunga kuti hazvibvumirwe kuti musikana aratidze mukomana kuti anomuda zvaitobvumirwa netsika iyoyo kuti kana iwe waona mukomana wauri kuda waitoenda kunogana kureva kuti zvinhu izvo zvaibvumidzwa uye zvanga zvisina kumbunyikidzwa kwakanyanya semusengabere pakuti kugana waisamanikidza munhu nechisimba zvaizoitwa zviri spiritual manje kuti midzimu yakupa but pamusengabere paitobatwa munhu nesimba kwakutosvika kwakutorepwa kwakutomboshaikwa kwemazuva but kugana munhu aitobva kumba kwavo ataura kuti ndiri kuenda kunogana kwanhingi oh, obva wato iwo saka zvamuri kutsanangura zvekuti vakadzi vazhinji vari mudzimba umu vakaroorwa nevarume vavasingambodi vava vaida vacho havana kukwanisa kuvaroora i think thats the main source yemaproblems ari mudzimba zhinji mumarelationships mazhinji vakadzi vazhinji if they are to be honest with themselves and to be honest with us as well vakaroorwa nevanhu vavaisada vazhinji kana tichiti vazhinji hatisi kuti vese varipo vari happy vakaroorwawo nevanhu vavaida but vazhinji pane munhu waaida but munhu iye haana kuuya kuzotiwo sisi nhingi ndokudai saka munhu yaasina kuuya kuzoti sisi nhingi ndokudai musikana anogona kutomirira achiramba vamwe vakomana achiti dai joseph akauya ndiye munhu wandinoda joseph uya oenda onodanana namary joseph uya uya anogona kutodanana namary zvekutopengesana zvinenge zvichitorwadza uyu mumwe musikana anga akamirirawo joseph and then like kumachechi kwatinopinda uku uno takazombonzwa mumwe musikana achinamata paall night prayer achitoti uh, eh, mukoma nhingi is mine mhm. in the name of jesus is mine but eh, akazonge arwadziswa nekuti mukoma iva vakazodanana nemumwe musikana mhm. saka iye akaramba achitoenda kuma all night prayer vamwe vanhu vamunoona vachienda kuma all night prayer hazvireve kuti vane zvimwe zvinhu zvakanyanya kana mweya yemadzinza vamwe vari kurara usiku hwese vachinamatira kuti chero iwe wakudanana wamucourtship nemumwe musikana you are still mine mwari brekai zvese izvozvozvo zvokuti anodanana nachipo izvo ngaadzoke kwandiri ndini munhu wake makati zvese zvandinoda muchandiitira shoko renyu rinoti gugu dzauchazarurirwa eh, tsvaga uchawana ndiri kutsvaga mukoma joseph ava and ndinofanira kutoti ndivavane nekuti mwari makati thereis nothing impossible with you chero ari kudanana nachipo anodzoka kwandiri thereis nothing vanhu vari kukota mascripture vamwe achimisplacwa vamwe vachienda kunotsanya nekunamata zvinhu zviya zvoramba vamwe vanokuvara pamweya nenyaya yekuti munhu ane zvaari kuda zvaasiri kukwanisa kuachiva saka pauri ipapo uri mukadzi wemunhu pane, pane munhu aipada nemwoyo wese kudarika iwe uripo pamwe iwe uri toti tarisakati uroorwa pano mm. asi pane mumwe munhu ari kurwadziwa kuti pana mukadzi uyu ndingadai ndirini ndiripo saka anogara kumba kwachimuti ukoka asi mwoyo wake unenge usiri kwachimuti unenge uri kwamwoyo Mm, I think so much baby nonyatsotisanangurira zvakanaka and I think vakadzi kunze uko nevasikana mm. nyaya yekugana mm, ndikuona kuti pamwe dai zvaiita yekugana yadzozwa zvayo inenge yakanga ichitibatsirei zvinenge zviri nani nekuti mukadzi anenge achiendawo pamurume waanenge achiona kuti uyu ndiani waanenge achida eh, beven achipera kutisanangurire futi pane nyaya yekutizira yawataura kutizira chii chaiitwa pakutizira Musikana kana aona kuti ane mukomana wake waari kudanana naye anogona kutyira kuti mukomana anogona kuona mumwe musikana ozopfimba kana kudanana kana kuti musikana uyu anogona kunge achitoziva kuti mukomana wangu handisirini ndega paari vakomana vazhinji vanenge vaine vasikana 3 4 5 kunze uku saka mumwe musikana anogona kuona kuti aiwa ini kuti nditoroorwa nemunhu ndakutomutizira vamwe vanotizira vasina nhumbu asi vazhinji vanotizira paaine nhumbu saka anenge aona kuti ndaane nhumbu mukomana wacho pamwe ari kutoda kutoramba kana kuti kana waane nhumbu unogare pichero mukomana wacho asina kuramba kuti ugare pamba pevabereki vako hazviiti unofanira kuenda kumunhu wako akakupa nhumbu iyoyo saka musikana anenge achiona kuti hapana mari kana kuti hapana readiness yatiyapo pakuti vanhu varoorane ivava asi anozongoenda kumukomana wake aina tete vake mostly otizira kumukomana kana achisvika ikoko mukomana uya kana amutambira anochizoronga kuti oenda kunozivisa vanhu achibvisa tsvakirai kuno kuti ndini ndine mwana wenyu kuno kuitira kuti mwana asarambe achitsvagwa saka Tsika iyoyoyo iri kuitwa nevanhu vazhinji. Vamwe vanozochata mumachechi, kunyanya mumachechi munokurudzirwa kuti vanhu vachate. Haupuhwi chigaro kumachechi mazhinji kana usina uzochata. Saka chero wakatizira unofanira kuti uzochata. Saka muchizoona vamwe vanochata zvavo vane vana, vamwewo ndo vanochata vasati havo, asi vazhinji vanozochatawo vane vana. nenyaya yekuti vamwe vanenge vakatoita kutizira chaiko wozonobvisirwa pfuma kwakuchizochata tinotenda zvikuru netsananguro yakanaka zvikuru mataura kuti muchechi kana takuenda kusaidi rekuchechi eh, maisepewa chigaro kana muri muchechi eh, saka hatichazwisisi kuti kuti ndizopiwa chigaro eh, ndikange ndisina kuchata handina chigaro chandinopiwa and also ndinenge ndaimbonzwa kuti muchechi munenge munotonzi muri kubika mapoto kana mukange musina kuchata I don't know, is it a fair statement yekuti tingati kana musina kuchata muri muchechi munenge muchinzi muri kubika mapoto? Kuchaya mapoto kureva kuti hamuna kutombobvisirana mari. I think it's a misplaced statement again yekuti vanhu vari kuchaya mapoto ivo vari vanhu vakabvisa pfuma. Kuroora kwechivanhu kana kwechishona ndiko kuti unobvisa pfuma kuna tezvara ndokunonzi kuroora. Pachirungu kana kuti the western way of marriage kuita muchato hapabviswi pfuma pawestern way yemarriage mukatoonana nemukomana izvozvi mototi tatodanana mukatsvaga mawitness enyu mukatoenda kwamajistrate munokwanisa kutonochata mhm. pasina munhu ambodya kana senti and so pachishona haunzi wakaroora kana uine muchato asi usina kubvisa mari iro rinenge rava rimwe side rekuti sezvamambotaura kuti pamwe tichaita imwe segment tinoita kuchizobata kuti chii chinonyatsonzi michato law inoti chinyi pamusoro pemuchato kuzimbabwe recently pakatogadziriswa mitemo yemichato kuti zviincorporate kuti zvinobvumirwa kuti vanhu vangosangana vakadanana vakatsvaga mawitness avo vakaenda kukoti vanotochata wotonzi valegally married but pachishona hausi legally married iwewe kana usina kubvisirwa pfuma kumba kwenyu inosanganisira mombe idzi nerutsambo ne hausi legally married saka eh, ndingati kuchaya mapoto kugara nemurume wausina kubvisirwa chinhu naye saka kuchecha vanhu vanozongozvitora kuti sevanhu vanokurudzira kuchata vanobva vangoti chero wakaroora asi usina kuchata unongonzi kuchaya mapoto i think its a wrong statement its misplaced okay, ndiri kunzisa zvamuri kutaura beven eh, ndachikumbira kuti again pane imwe tsika zve yekuroora nayo yandakainzwa yekuti kunenge handizivi kuti ndiyo inonzi utema kutema ugarire here yekuti mwana achikura vabereki vaigona kunge vasinganyatsowani eh, zvakanaka havanyatsowani mumhuri mavo vanenge varombo saka mm. kana painewo mupfumi ariko kuku paizopiwa mwana eh, wekuti murume uyu anopota achikutengerai grocery kusvika mwana uyu akura kusvika paage yekuti anenge akunzizve eh, now anogona kuchinogara nemurume wake ndachikumbira mutitsananguriro ipapo kuti zvainzi zvii zvii zvaitika eh, tsika iyoyo inonzi tsika yekuzvarira tsika yekuzvarira ndeyekuti kana vabereki vachitambudzika vanotsvagawo munhu anowana kuwana kwacho pati nguva yaitwa tsikayo kwaive kwekuti imimi muri hurudza uhurudza hwaive hwekuti munokohwa zviyo zvakawanda kudarika vamwe mumagwidi mavairima kwanga kusingarimwe chibage chibage haisi mbeu yedu yechivanhu yechishona kana yemabhandu speaking people ese hakuna munhu angakutaurirei kuti isusu patsika dzedu tinodya eh, sadza rehupfu hwechibage chibage ichi chakatotanga kumexico uko south america ndokwa chakatanga hamheno makore akawanda adarika chakazouya nekuuya kwakaita varungu nemamishinari handi munoona vamwe vanongoshora kuuya kwevarungu chibage ichi takachiwanawo kuburidza nekuuya kwemamishinari aya nevamwe matraders aiuya kuno kuafrica isu chedu chatairima chaive zviyo saka tinoda kutarisa pakuti kuzvarira kwaive kwokuti unopiwa masaga ezviyo ndo vainzi urudza chaihwo hwekuti munhu ane zviyo zvakawanda saka vanokwanisa kudya sadza rakawanda nekuvhima vamwe vaibata mhuka iwe unogona kuenda woti tucha tucha wotoshaya wodzoka kumba saka eh, vamwe vaigona kuvhima zvaizoshandiswa mashaini sofot pakuvhima but in general vaya vasingavani vaizoenda kune vari kuti tinazvo vaya kana kuti vanokwanisa kuwana then vanhu ivavawo wovapawo kana zviyo kana nyama kana something wozoti right mwana wedu kana tikanga tamubara anoita mukadzi wepano ndotsika yekuzvarira asi yekutema ugariro yamataura iyo yaitwa nemukomana anenge ari murombo oh, imwe tsika oh. oenda kumhuri yemusikana waanoda osvika otaura kuti inini ndinoda kuroora pano asi handina chinhu onzi right yakaitwa mubhaibheri pakati pajacob nalaban jacob akaenda akanoshandira musikana waaida seven years saka unosvika onzi right kana uchida musikana hauna mari iwewe unoshanda pano seven years kana kuti five years zvinongosiyana wapedza tokubva mukadzi ndo tsika yekutema ugariri anotema ugariri mukwasha uyo ari kuda kuzoroora oh, okay thank so much beven kutisanangurira nzira dzekuroorana dzanga dziriko dzakasiyana siyana andizivi kuti nhasi unoyi tingati pane dzatingati here tidzose vanhu kana dziripo taurai pane dzakufadza iyi here kuti idzoke a ah, irini yekuganda yanifadza zvekuti yekuganda because iyoyo ndaona kuti inenge inobata vakawanda vakadzi chokwadi kuti vanogona kuroorwa nevamwe varume anyway in our next episode ndo nyaya yataa kunotaura zvino eh, beven achititsanangurira kuti chii chino chinotariswa pamusikana nemukomana zvii zvaanofanira kuita eh, tichange tichitaura zvemasteps anoitwa kuti vazoenda kwaana tete eh, kunosvika pakunzi varoora navo vakunzi mukadzi uyu akunzi mukadzi weuyu uyu arikunzi murume weuyu join me in my next episode thank you so much